Voilà, da kënne mer endlech ufänken. Voilà, ech soen Iech och am Numm vun déi Lénk Merci, datt Der awer esou zahlreich komm sidd op eiser Pressekonferenz iwwert dat, wat an den, iwwert déi verschidde Revelatiounen, déi Är Kollegen och vu Reporter.lu gemaach hunn iwwert de Staatsrot. Dat ass natierlech net deen éischten Artikel iwwer de Statsrot, dat ass net déi éischt Recherche, journalistesch Recherche iwwer de Statsrot, mee dës Kéier sinn awer eng ganz Partie relativ konkret Saache reveléiert ginn a mir sinn apaart Sensibel op dës Fro als Lénk, well mer och als Partei schonn éiweg ëmmer dee Staatsrot, sou wéi en ass, a Fro gestallt hunn a selwer och gemierkt hunn an eiser parlamentarescher Praxis, wat aus der Problematik Staatsrot, wat dat bedeite kann fir déi parlamentaresch a politesch Aarbecht fir eis, net nëmme fir eis d'ailleurs, och fir iwwerhaapt Parlament a Regierung. An dofir wollte mer, ass et eis awer wichteg virkomm, datt mer dozou missten awer wierklech Stellung huelen, d'autant plus datt mer festgestallt hunn, datt bis elo keng aner Partei dorobber reagéiert huet. Dat huet vläicht domadder ze dinn, datt se all am Statsrot selwer vertruede sinn. respektiv gären dra wéilte sinn, a vue datt, a mir sinn awer der Meenung, datt een dat awer muss soen, bon, wéi gesot, als Lénk, an dat wësst Dir jo och, ware mir ëmmer der Meenung, datt de Staatsrot a senger aktueller Form net soll iwwerliewen. Mir hunn en ëmmer staark kritizéiert, well en a senger Essenz u sech ondemokratesch ass an onsozial ass, an dat geet och zréck an d'Geschicht. Dat wësst Dir jo och. De Staatsrot ass d'Resultat vun engem antidemokratesche Staatssträich. Dat well déi Lëtzebuerger Verfassung vun 1848 eng fir d'Vollek äusserst fortschrëttlech Verfassung war, fir déi deemoleg Verhältnesser op jiddwer Fall. An d'Obrechkeet vun deemools hat jo och Angscht ëm hir Privileegien. An dofir huet jo och de Kinnek-Groussherzog, de Wëllem den Drëtten, dann e puer Joer drop, 1856, e Staatssträich matgemaach, d'Konstitutioun geännert an de Staatsrot agefouert. An deen ass wuertwiertlech jo och agesat ginn, fir d'privat Interessen géint d'Feeler vun der Administratioun ze schützen. Natierlech ass et ëm privat Interessen vun der deemoleger räicher Elite hei am Land gaangen. An der Tëschenzäit gouf de Staatsrot natierlech och e puer Mol reforméiert. Ech maachen elo kee groussen Historique, Dir kennt dat jo all. E bësse reforméiert, mee u sech u senger Essenz, dat hu mer ëmmer gesot, ass e, bleift e senger Funktioun trei, dat heescht all sozialen an all demokratesche Fortschrëtt ze hënneren. De Marc wäert och herno duerch verschidde konkrete Beispiller dat Ganzt illustréieren. De Problem ass, datt de Staatsrot, dee stellt sech gären duer als eng Institutioun, déi e bëssen esou erhaben iwwer politesch Verhältnesser a Konflikter schwiewe géif an déi och mat grousser Wäisheet d'Chamber an d'Regierung op reng juristesch Feeler opmierksam géing maachen. Dat ass awer eng Hypokrisie, Well d'Zesummesetzung vum Statsrot jo och souwisou vun der Stäerkt vun de Fraktiounen ofhänkt, well d'Membere vum Statsrot selwer och u sech vu Parteien nomméiert ginn. Déi ganz Erhabenheet vum Statsrot ass also eng Augenwischerei. An dovunner ofgesinn ass et souwisou e bëssen komplizéiert iwwerhaapt fir iergend ee Mënsch an dëser Gesellschaft erhaben iwwer politesch Verhältnesser ze funktionéieren, mee et gëtt ganz konkret, wann et ëm d'Interesse vun de Groussproprietäre geet, wann et ëm d'Interesse vun de ganz Räiche geet, da benotzt de Staatsrot all Trick, fir déi a Schutz ze huelen. D'Recht gëtt an hirem Sënn interpretéiert. Gesetzesproposen, déi dem Statsrot net passen, brauchen heiansdo Joren, ier den Avis kënnt, oder de Statsrot benotzt d'Grousartillerie vun den Oppositions formelles, fir Ministeren ze bestrofen, déi sech gewot hunn, d'Besëtzverhältnesser vun de Räichen e bëssen a Fro ze stellen. Marc wäert och herno e bëssen dorobber agoen, beim Beispill vun der Ännerung vum Baulandvertrag. Dat heescht. A mir wësse ganz genau, datt d'Ministeren eng panesch Angscht hunn, wann op eemol an der Press steet 40, 50 Opposition-formellen. Ech mengen, jidderee weess dat. Da steet de Minister e bëssen do wéi wann en, oder en Deputéierten, dee vläicht och eng Gesetzpropos gemaach huet, wéi wann en e bëssen en dommt Meedche wier oder en domme Jong wier, net kéint richteg schaffen an nëmme Feeler géif maachen. A ganz oft huet et awer och domadder ze dinn, datt de Statsrot dat e bëssen als Ofschreckungsmanöver benotzt, fir vläit eng Volleksvertrieder oder e Regierungsmember politesch fäerdeg ze maachen. Am Resumé, De Statsrot ass eng net gewielten Institutioun, déi awer a Wierklechkeet vill Pouvoir huet, an eng Institutioun, déi, D'Muecht vun der Chamber, also déi Vertrieder, déi vum Vollek gewielt ginn, a Fro stellt. De Staatsrot ass intransparent, besteet haaptsächlech aus Memberen vun der Uewerschicht, weiderhin, genau esou wéi am 19. Joerhonnert, déi fir hiresgläichen am Déngscht sinn. Et ass u sech déi ontransparentst an irresponsabelst Institutioun am Land. Dat ass weiderhin d'Realitéit vum Staatsrot

vun der Verfassung proklaméiert, well effektiv zu hire Missioune gehéiert, d'Verfassungsméissegkeet vun Texter z'iwwerpréifen. Mär hunn de Staatsrot an der Vergaangenheet ëmmer erëm kritiséiert, well en ebe justement net au-dessus de la mêlée ass, mee matzen dran. An de Staatsrot ass selwer en Organ, wat strukturell an institutionell Interessie vertrëtt, d'Interessie vun deenen, déi besëtzen. Et ass en demokratescht Schwéiergewiicht, wat am Raum steet. Et ass en Elefant, deen en Iwwerbleibsel aus dem 19. Joerhonnert ass, a seng Kompositioun spigelt definitiv net d'Lëtzebuerger Gesellschaft erëm a kengster Form, mee héchstens d'Strukture selwer vun der lëtzebuergescher Bourgeoisie, wéi se zënter dem 19. Joerhonnert bestinn. An de Staatsrot huet Muecht, Muecht, déi e selwer benotzt an ausdréckt, an dat huet Dräi verschidden Ausdrëcksformen. Déi bekanntsten ass d'Opposition formelle, déi e ka maache bäi Gesetzer, wat dann am schlëmmste Fall dozou féiere kinnt, wann en d'Dispens vum zweete Vott net géif ginn, datt e Gesetz eng zweete Kéier no dräi Méint an d'Chamber misst kommen. Dat ass déi bekanntste Form. Dat mécht en och zur Genüge. A verschiddene Punkten och zu Recht, well effektiv schluddereg geschafft gëtt. Mee et ginn awer och nach aner Forme vu Muecht, déi een ausdréckt. An dat Zweet, dat ass, datt e selwer politesch Avien ofgëtt, datt hee selwer politesch Meenunge quasi no bausse vertrëtt. An dat Drëtt, wou en en enorme Pouvoir huet, dat ass d'Verschleefen vu Gesetzer. Gesetzer, déi him net passen, déi net interessant genuch sinn, déi kréie keen Avis oder déi kréien net en temps utile en Avis vum Statsrot. An ouni Avis vum Statsrot, esou ass d'Prozedur, ginn och d'parlamentaresch Aarbechten net weider. Dat misst net esou sinn. D'parlamentaresch Aarbechte kinnten och weider goen, mee well de Staatsrot eben déi Muecht huet, déi en huet, ass et esou e willkommen agreement, datt ëmmer op den Avis vum Staatsrot gewaart gëtt. Ech ginn Iech elo e puer Beispiller, wou mär fannen, datt de Staatsrot effektiv falsch gehandelt huet, seng Muecht mëssbraucht huet fir eegen Interessien a wat e ganz, ganz grouse Problem vun eiser Demokratie ass. Dat éischt, vläit gesot a banaalt Beispill, dat ass eis eege Verfassungspropositioun, déi mär viru siwe Joer eraginn hunn. Den 2016 hu mer déi eraginn, eng komplett alternativ Verfassung zu deem Projet, wat csv, DP, déi gréng an LSAP sech gemeinsam eens gi sinn. Et war déi eenzeg Alternativ, déi entwéckelt ginn ass. Mee de Staatsrot huet refuséiert, en Avis zu eiser Propositioun ofzeginn. Siwe Joer laang ass et keen Avis vum Staatsrot ginn. Mam Argument, an ech war selwer eng Kéier an enger Reunioun mam Staatsrot, wou ech als Deputéierten dat agefuerdert hunn, mam Argument, jo mee et giff jo schonn eng. Verfassungspropositioun ginn, déi am Moment diskutéiert giff ginn. Firwat sollte si dann nach en Avis maachen iwwer eng aner? Mee déi aner ass vun enger demokratescher, am Parlament vertruedener Partei entwéckelt ginn. Där musst eng maachen. Nee, dat wier net néideg. Mir kinnte jo kucken, wat se an hirer eegener, an hirem eegenen Avis zu där Verfassungspropositioun vun de Majoritéitsparteien, gesot hunn. Dat ass an eisen Aen wierklech e flagrant Mëssverständnis vun demokrateschen Initiativen. Eppes Ähnleches, wou och am Beräich Verschleefen ass, dat war och eng Gesetzespropositioun, déi mär viru am Juli 2020 aginn hunn, iwwer de Centre de rétention, wou vun op europäeschem Niveau Lëtzebuerg ëmmer erëm ugesicht ginn ass, gesot ginn ass, dat kann dach net sinn, datt Mannerjäreger an engem Centre de rétention quasi agespaart sinn, déi sech soss näischt anescht zu Schëlle komme looss hunn, wéi datt se datt se an enger Prozedur vun Droit d'asile sinn. Dat war e ganz einfacht Gesetz, eng ganz einfach Gesetzespropositioun, déi eben ënnersot huet, datt Mannerjäreger kënnen do oder sollen do ënnerbruecht gi sinn. Dräi Joer huet de Staatsrot gebraucht mat engem Avis, deen annerhallef Säit laang ass. Iwwer 1.000 Deeg huet e gebraucht, fir dat ze aviséieren, ouni Oppositioun formell. Dat heescht, en hat näischt auszesetzen un deem Text, well mer dat e bësse seriö juristesch nogesicht hunn. An den Avis ass am Juli elo dëst Joer komm, also wou et keng Méiglechkeet méi ginn ass, fir dat nach am Parlament op den Ordre du jour ze huelen an an der Kommissioun ze traitéieren. Eppes ähnleches ass, awer do gesäit een dann, datt et wierklech politesch Avisë sinn an Interessie sinn, dat ass 2016 huet den David e Loyersgesetz deposéiert, oder zwou Gesetzespropositiounen iwwert de Loyer, an do goung et ënner anerem dorëm dofir ze suergen, datt Frais d'agence, sollen zukünfteg vum Besteller, also vum Propriétaire, deen d'Agence, deen den Optrag gëtt un eng Agence, datt de Propriétaire och déi Käschte misst iwwerhuelen an net de Locataire, deen iwwerhaapt keng Demande gemeet huet fir dee Service ze kréien. De Statsrot huet dat aviséiert. an huet eng Opposition formelle drop gesat, nämlech eis Proposition giff d'Liberté de commerce, ah, eng politesch Notioun, d'Liberté de commerce aschränken a mer missten dat vill méi detailléiert maachen. Mir hunn eis un der belscher Gesetzgebung inspiréiert, dat heescht e legale juristeschen Text, deen et scho ginn ass an engem Land, wat och e Rechtsstaat ass. Fënnef Joer drop huet de Minister Kox, wéi Der vläit wësst, eng Gesetzespropos eraginn, déi keng Opposition formelle krut. An do ass et drëm gaangen, datt d'Frais d'agence sollte gedeelt ginn, also hallef Propriétaire, hallef Locataire. Do huet bemol d'Liberté de commerce fir de Staatsrot keng Roll méi gespillt. Dat war e politesche Kompromiss, zu deem sech d'Regierung dann duerchgerongen huet. An do war et komplett egal, datt et sech och déi un der belscher Legislatioun orientéiert huet. Dat ass einfach ouni Opposition formelle Duerchgaangen. Et ass also e Choix politique an et si politesch Avisen, déi de Statsrot ofgëtt. Mee et ass net nëmmen Texter, déi vun der Oppositioun kommen, déi op déi doten Aart a Weis politesch aviséiert ginn. D'Gesetz iwwert de Virage ambulatoire, den 8009, opgrond vun deem jo elo dee ganze Skandal entstanen ass, well de Lucien Lux virum Delai Informatiounen weiderginn huet, wann ee sech, den huet de Staatsrot zwee Avisen ofginn, En éischten Avis, an deem e ganz, ganz kritesch war, an deem e quasi dat ganzt Gesetz zerrappt huet, an en zweeten Avis, an deem en och nach ëmmer ganz, ganz kritesch war a gesot huet, eigentlech wier et jo net verfassungskonform, wat do giff geschéien, mee se giffen dat dann awer, vue d'urgence, sou d'Argument, giffen se dat dann awer duerchgoe loossen. Dee politeschen Avis, deen dréckt sech an de Considérations générallen aus. An déi Considérations générallen, an ech kann Iech just invitéieren, dat ze liesen, dat ass eigentlech net vill anescht wéi e politescht Pamphlet fir d'Privatiséierung vum Gesondheetssecteur. Evidenterweis sëtzen am Staatsrot lauter Leit, déi selwer Interessien dorunner hunn, déi selwer liéiert sinn domadder op eng direkt oder op eng indirekt Aart a Weis. Am krassten ass awer och e Regierungsprojet, d'Beispill vum Baulandvertrag. De Baulandvertrag vun der Regierung, deen 2017 deponéiert gouf an 2020 vun der Ministesch Taina Bofferding amendéiert gouf, huet de Staatsrot mat 27 Opposition-formellen uganks 2022 zerschoss. Dat Gesetz hätt de Gemenge méi Planungsméiglechkeete ginn bei der Urbaniséierung, an deem e Servituden a Sanktiounen, zum Beispill Refinanzementer an esou Werte agefouert hätt am Fall wou Terrainen am Perimeter a priorizären Zonen, zum Beispill, brooch leie gelooss ginn. D'Gesetz hätt also un enger helleger Kou Privatbesëtz gerëselt, andeem et d'Verantwortung vun den Terrainsbesëtzer engagéiert hätt fir eppes mat hirem Besëtz ze maachen, an an dësem Fall Wunnenge bauen, matzen an enger Wunnengskris, wat also duerchaus Sënn gemeet hätt. De Staatsrot huet dëst Gesetz als, Zitat, ingérence dans les droits de la propriété deklaréiert an zum Deel hanebüchen Analysen do developpéiert iwwert d'Geforen, déi vun deem Gesetz ausginn fir de Logement zu Lëtzebuerg, an ass domadder definitiv wäit iwwer dat erausgaang, wat seng eigentlech Aufgab ass an huet sech kloer an däitlech als Interessevertrieder vun de grousse Grondbesëtzer zu Lëtzebuerg entlarvt. An et war och dësen Avis, deen eis dozou encouragéiert huet, fir ze fuerderen, datt d'Memberen, déi am Staatsrot sëtzen, déi 21, bon, de Grand-Duc héritier plus 20 anerer, an Zukunft hir wirtschaftlech Interessie solle mussen deklaréieren, esou wéi d'Deputéierten dat d'ailleurs Och maachen d'Deputéierten, déi awer zumindest dee Virdeel hunn, datt se vum Vollek gewielt sinn, wat d'Membere vum Staatsrot net sinn. D'Nathalie Oberweis huet am Januar 2023, also ugangs dëst Joer, esou eng Resolutioun an der Chamber deposéiert a jiddweree war e bësse sou mal à l'aise domadder, a mer kënne se jo net direkt ofleenen. Duerfir ass dat geschitt, wou d'Chambermajoritéit och ëmmer staark dran ass, nämlech se ass an d'Presidentekonferenz verwise ginn an do schnarcht se elo nach am Tirang viru sech hin. A genee dat ass de Problem, wann ee sech d'Besetzung vum Staatsrot ukuckt, da sinn dat alleguer Leit, déi zu den héijen Dignitäre vun de wirtschaftlechen Interessien hei am Land gehéieren. Et sinn, iwwerspëtzt gesot, Multimillionären, déi d'Intérêten vun anere Multimillionären a Groussgrondbesëtzer verdeedegen. Dat ass en eigentlech strukturelle politesche Skandal, deen duerch. wéi kann ee soen, Topegkeet vum Lucien Lux opgedeckt ginn ass, dee souguer virum Délai vum Vott den Avis vum Statsrot un ee weiderginn huet, dee selwer Interessien huet an deem do am Beräich vum Virage ambulatoire, nämlech de Flavio Becca, dee mat sengem grousse Projet zu Ban-de-Gasperech selwer wollt iwwert de Virage ambulatoire, Fric maachen. An ech mengen, datt dat just d'Spëtzt vum Äisbierg ass. Wann Der Iech d'Propositioun ukuckt, da fannt Der Leit wéi de Guy Kinsch a Santer, déi allen zwee Vizepresident sinn, de President selwer vum Staatsrot, en LSAP-Mann, ganz héije Funktionär am Ausseministère, deen natierlech och un der Redaktioun vu Gesetzer Bedeelegt ass, deen quasi als President vum Staatsrot seng eege Gesetzer, déi en, déi heen mat zumindest redigéiert huet oder mat Verantwortung fir d'Redaktioun vu Gesetzer huet, déi e selwer aviséiert an Schlagsahn um Kuch, deen dann och nach an de Fraktiounssëtzunge vun der LSAP-Fraktioun an der Chamber drun deelhëlt. Do gesäit een, dat ass awer schonn en déckt Stéck. A wéi den David gesot huet, de Staatsrot erfëllt nach ëmmer déi Funktioun, datt e fortschrëttlech Initiativen, ob se aus der Regierung, aus der Majoritéit oder aus der Oppositioun kommen, systematesch zerschéisst. Mär mengen, datt dat net esou ka ginn. Mir hunn och scho Propose gemeet, wéi een dat ännere misst. Mär mengen, datt de Staatsrot net e konsultatiivt Gremium soll si vum der Regierung, mee eent vun der Chamber, ähnlech wéi d'Cour des Comptes och der Chamber ënnerläit an Avisë fir d'Chamber mécht, well d'Chamber ass de Législateur, an net Avisë fir d'Regierung mécht. Mär mengen och, an dat hu mer och an notamment a eiser alternativer Verfassung probéiert déi genau z'explizitéieren, datt d'Compositioun sech ännere muss, D'Halschent vun de Leit solle vun der Chamber designéiert ginn, also direkt vun den direkt Gewielten designéiert ginn, an déi aner Halschent solle Perséinlechkeeten aus der Zivilgesellschaft sinn, esou wéi dat bäi ganz villen aneren Institutiounen hei zu Lëtzebuerg och de Fall ass, fir eng gréisstméiglech Impartialitéit ze garantéieren an evidenterweis, sollen all déi Leit, déi an deem Statsrot sëtzen, mussen deklaréieren, wat hir Verdingschter sinn, wou déi Verdingschter hierkommen, och wat hire Patrimoine ass. Mär sinn och der Meenung, datt d'Deputéierten dat missen deklaréieren, wat hire Patrimoine ass, well ganz vill Gesetzer hunn notamment mat Patrimoine ze dinn, an eis Logementskris zu Lëtzebuerg ass och en Deel dovunner. Voilà, dat waren elo e puer Beispiller. Also et kinnt een op all Beispill nach méi am Detail agoen. Mer beloossen et elo mol virleefeg heibäi. Mee mer mengen awer och, datt et awer un der Zäit ass fir Konsequenzen ze zéien, Konsequenzen aus dëser Affär. An den David wäert do awer nach zum Schluss agoen.
Jo, wéi gesot, also. Konsequenzen zéien, dat wier u sech de Staatsrot a senger haiteger Form ofzeschafen an duerch eppes aneschters z'ersetzen, wéi de Marc et gesot huet. Mee an der Tëschenzäit ginn et awer Méiglechkeete fir awer och scho relativ séier Konsequenzen dorauser ze zéien a mir mengen, datt do, haaptsächlech och dann eben déi Persounen, déi am Staatsrot eppes ze soen hunn, an och hiren LSAP-President, de Christophe Schiltz selwer, och misst sou eng Partie Saache maachen, well et ka jo net sinn, datt zemools no dëse Revelatiounen, a wéi gesot, et ass net déi éischte Kéier, wou sou eppes reveléiert gëtt, mir kenne schonn d'Affär, Och vum Här Kinsch, dee selwer jo och schonn den Avis geschriwwen huet fir e Budget, obwuel hien och selwer interesséiert ass. Dat heescht, datt mer no deene Revelatiounen, kann et net sinn, datt op eng arrogant Aart a Weis weiderhi gebunkert gëtt an datt gesot gëtt, Ma nee, et leeft alles ganz gutt, vertraut eis. Mir maachen dat ënnert eis, mir maachen dat ënnert eis of an esou weider an et wäert ganz gutt lafen. Et gëtt keng Institutioun, déi esou funktionéiert hei am Land, ausser de Staatsrot, dee sech selwer selwer kontrolléiert a selwer sengen eegene Memberen iwwerléisst, ob et iwwerhaapt en Dysfonctionnement, e Conflit d'intérêts gëtt. Dat ass. Dat ass eng relativ katastrophal Saach, d'autant plus datt e wierklech ontransparent ass an datt een en plus och jo ni esou richteg weess, ween hannert engem Rapport, wee hannert engem Avis stécht, well dat muss jo och nach ontransparent bleiwen. Also et wimmelt nëmme esou vun Dysfonctionnementer innerhalb vun dësem Staatsrot. A wéi gesot gouf, datt engersäits mussen d'Deputéierten hir Interessenskonflikter fräileen. Dat ass richteg esou, dat ënnerstëtze mer. Mir wéilten och, datt et nach méi wäit geet. Mee et kann net sinn, datt déi ongewielte Membere vum Staatsrot net misste maachen. Dofir hoffe mer och ganz séier, datt d'Presidentekonferenz vun der Chamber eis Resolutioun aus dem Tirang wäert eraushuelen an datt se sech wierklech richteg domadder beschäftegt, fir eeben déi Fro vun Déclaration d'intérêts, fir deem eng Realitéit ze ginn. Wat d'Disziplinarverfare dann eeben ugeet, well et gëtt jo och en Disziplinarverfare beim Statsrot, do läit de Ball tatsächlech jo och beim President, bei de Vizepresidenten, bei de Membere vum Statsrot selwer, fir op allermannst déi Prozedur ze änneren an datt och eng onofhängeg Instanz dat iwwerhëlt, well et ka jo net sinn, datt u sech Leit, déi selwer noméiert si vum Statsrot, de Statsrot iwwerwaachen. An trotzdeem, och wa mer wëssen, datt iwwerhaapt déi Prozedur, déi Disziplinarprozedur net richteg funktionéiert, datt u sech Memberen sech selwer musse quasi mellen a wa se et net maachen, da gëtt et kee Problem. Effektiv, mir wëssen, datt dee Verfahren zur Zäit net funktionéiert, mee trotzdeem wéilte mir awer och elo Abléck hunn, Abléck hunn an dee Verfahren. Mir wéilte wëssen, wéi vill Verfahren gouf et iwwerhaapt, ëm ween an ëm wat et sech gehandelt huet an wat fir eng Konsequenzen och gezunn déi sinn, dat doten, dat muss transparent sinn. A mir wëllen, datt de Statsrot dat och der Ëffentlechkeet matdeelt, well dat ass, dat ass wierklech wichteg fir d'Bevëlkerung. Dat heescht, de Ball, dee läit ganz kloer elo och beim LSAP-President vum Statsrot, dee sech net weiderhi verstoppe kann, well domadder schiedegt en och nëmmen der Kredibilitéit vum Statsrot, déi mat deenen Affären, déi sech unhäufen, u sech ëmmer méi Kredibilitéit bei der Bevëlkerung, an ech mengen awer och bei enger ganz grousser Partie vun Deputéierte verléiert. U sech huet de Statsrot ëmmer seng Kredibilitéit, seng Autoritéit huet dorobber berout, datt en justement esou e bëssen als Conseil des sages e bëssen duergestallt, e bëssen duergestallt gouf. Mee a Wierklechkeet gläicht en jo éischter engem Cercle Münster ouni Zigaren an ouni Cognac, mee ech hoffen emol, ech weess net, mee wou hannert zoueren Dieren u sech d'Interesse vun der Lëtzebuerger Bourgeoisie weiderhin verteidegt ginn. Mir sinn och der Meenung, well d'Causa Lucien Lux, déi richt natierlech net gutt datt den Här Lux och mat enger Berodungsfirma quasi 300.000 Mille d'Joer mécht, mat engem eenzege Client, den Här Flavio Becca, fir nëmmen iwwer Fussball anscheinend ze diskutéieren. Also esou Kollege wënsche sech vill Leit warscheinlech. Datt déi Affär net gutt richt ass, ganz kloer. Mee Wéi gesot, et ass vläicht nëmmen d'Spëtz vum Äisbierg an mir sinn och der Meenung, datt vläicht de Parquet misst awer och e bëssen derhannert kucken, fir ze kucken, wat fir eng verschidden Interessenskonflikter, et ass jo net deen eenzegen, dat ass e bëssen dat Folkloristescht quasi oder dat Offensichtlechst, vläicht ginn et méi subtil Interessenskonflikter, souguer vläicht nach méi graver. wéi deen heiten, an do misst d'Justiz vläicht och seng Aarbecht maachen, fir e bëssen derhannert ze goen, well mir gesinn, datt u sech dat Ganzt, u sech all déi Interessenskonflikter, déi hunn duerno e ganz konkreten Impakt op d'alldeeglech Liewe vun de Leit, dat heescht, datt u sech sozial an demokratesch Fortschrëtter esou, lues a lues verhënnert ginn oder torpedéiert ginn vun enger Institutioun, déi ganz aner Interessen huet wéi déi vun der Majoritéit vun der Bevëlkerung. Voilà, mir soen Iech Merci.
Vläicht, wann een nach ee Saz, ee Saz derbäisoe kann, dat, wat jo effektiv erschreckend ass oder wou ech och den Artikel gelies hunn an am schlëmmste fonnt hunn, dat ass déi Selbstverständlechkeet an déi arrogant Schnodderegkeet, mat där all déi dote Froen zënter ganz, ganz Laangem ofgewibbelt ginn. Et kann dach net sinn, wann een esou en eklatanten Interessekonflikt hunn, an Interessekonflikt ass nach en Euphemismus, Ech mengen, datt de Parquet wierklech misst enquêtéieren, ob dat do net offe Korruptioun ass, wann een 300.000 Euro vun engem Client kritt an et gëtt een deem enge Client en Avis virun der Zäit weider, ob dat net offe Korruptioun ass. Dat ass net u mär ze tranchéieren, mee ech mengen, datt do wierklech de Parquet awer misst saiséiert ginn. Ech mengen d'ailleurs och, Oder mir haten och gëschter driwwer geschwat, datt wann de Lucien Lux e Fonken Éier an der Panz hätt, misst e selwer demissionéieren aus dem Staatsrot. Dat schéngt mer och relativ evident ze sinn. Mee déi Selbstverständlechkeet ass esou schockéierend fir eis, mat deenen all déi dote Froen ëmmer ofge. wimmelt gi sinn, wéi wann dat keng Froe wieren. A komescherweis an der leschter Zäit huet et sech wierklech op LSAP-Politiker wierklech esou zougespëtzt, esou selbstverständlech wéi de Franz Fayot och fënnt, datt ee kann einfach op Staatskäschten eng 300 Euro Fläsch Wäin kafen, esou selbstverständlech wéi d'Taina Bofferding fënnt, datt ee kann am Staatsdingscht Leit astellen, déi e private Social Media Profiling maachen, esou selbstverständlech wéi d'Hären Krecké a Schneider a Verwaltungsréit sëtze mam Wëssen, déi se als eemoleg Wirtschaftsministeren hunn, iwwer d'Causa Closener brauch ee mengen ech net méi ze schwätzen, mee Dat ass eppes, wat an eisen Aen wierklech schockéierend ass. A wann ee sech dann seet, mee et gëtt dobaussen eng Frustratioun iwwert d'Aart a Weis, wéi Politik funktionéiert, eng Zort Politikverdrossenheet. An ech duerfer menge mär, datt et wichteg ass, datt grad hei an dësem Fall wierklech och Konsequenze gezu ginn a mer sinn och wierklech erstaunt, datt keng aner Partei, eises Wëssens no, sech bis elo dozou an iergendenger Form positionéiert huet.